Ortografia ta simplemente un kombenio pa skirbi un idioma korektamente. Esei ta ortografia. Wak ta asina ku ta tin un problema den añanan setenta, mi mimi ta na Aruba e tempu ei. pero cu Aruba ta ta den Antias. Corsou a scohe ortografia fonologico. Defunto Raul Roemer a presenta un ortografia pa henter Antia, un ortografia cu tabata mustra, bo sa, pa bista e tabata un cos. Horibel. Pero sientificamente e tabata asina bon prepara cu si bo siña e reglanan nunca bo por comete un eror, haci un fout cu e ortografia ey. Aruba no ta ta ken ortografia fonologico. Boso pueblo a ke protesta. Pueblo no ke atende di ortografia fonologico. Ni mas e cuanto nan disfrace ni mas ke. na pone suku riba dje of traha un bolo kuné, e hende no kier paso e e ta e no ta ofensivo pero e ta e ta straño den e bista dje pueblo. Bo ta koge un artíkulo of un karta of un komunikado di prensa of loke sea skibí na ortografia fonológiko, bo ta pone bo ta pas'é rònt nan rua nan ta bisa ta kiko esei ta? Nan no nan bista no ta rekonosé e palabra e ta pèrdè loke nos yama e figura di e palabra ta bai pèrdí. Asunti di problema entre ministronan. Na un serto momento nan a disidi na Kòrsou ku kada isla mes tin ku disidi kua ortografia nan ta tuma pa nan idioma. Na e momento ei e gobièrnu di Aruba a nombra un komishon pa traha un ortografia pa Aruba i e ta un ortografia etimológiko. Aruba tin su ortografia for di aña 76, esei tabata e ortografia, e Comision di Ortografia encabesá pa Josy Mansour. A tocá mi presidí, Betico nombrá mi president di e Comision, nos a haci e trabou, nos a scribi tur e academianan di idioma rond di mundu pa nos haya opinionnan valedero di nan tambe cu nos por usa como Referencia, Anto a toca mi defende den Eilandsraad. Ta bin mas hopi pregunta, mi ta acorda di, di Rudy Frank, politico di avp tempe. A haci mas hopi pregunta mas importante, mas interesante. Pero al fin y al cabo, na final dje sesion, el a wordo aproba pa unanimidad. Tur hende a aproba e ortografia cu nos a presenta. Esey ta e ortografia oficial te awe. Aruba a opta pa un ortografia etimológiko. E diferensia ta etimológiko ku nos ta usa palabra den nos idioma segun prosedensia di e palabra, di unda e palabra ta bini. Fonológiko ta segun sonido. Hopi biaha mi tabata puntra mi mes kua ta mihó, e fonológiko. E ta hopi lógiko. Anto mi ta pensa ku si nos bai drenta Papiamentu, nos ta bai hib'é den enseñansa, un mucha e ta skibi loke e ta tende. Den otro banda, awor ku mi mes a bai profundisá mi mes mas dor ku mi mei ta skibi i. Mi kier hacié n'e manera di Aruba cu su tati mi ta publica. M'a cuminsa apreciá esei tambe. Loke a pasa ta cu na aña diasnuebe nobenta i dos, Ministro di Enseñansa a nombra un comision pa revisa ortografia oficial. Dicon Ministro nombra e comision ei tambe? Pasobra ta tin un grupo cu ta traha un metodo pa siña lesa, yama dal bay numa. Ma te grupo ei a traha hopi ku ortografia, so posiblemente esaki konta skibi e palabranan pa e mushinan siña nan na skol. E ora nan haña ku problema masha grandi mes. Hopi kaminda no tin ku buská un fayo di regla den sierto kapítulo ku no ta aparesé mes den ortografia. Te me nobenta i dos, Minister di Enseñansa nombra un komishon pa revisá e ortografia. E tarea di Comisión no binte siete no tabata pa bay revisa e ortografia no binte dos, pero ta simplemente pa elabora e remarkanan ka drenta wak kiko ta tumba den ortografia, kiko no. Ora cu nos a caba, no a entrega nos a entrega e ortografia na Ministro. Esei tabata na aña nobenta i ocho, novèmber nobenta i ocho. Awe nos ta aña aña dos mil i dos. Atrobe ortografia a bai drumi trobe. Pero hopi di nos hendenan no sa e kambionan ku a bini. Anto nan ta skirbi manera ku nan ta haña bon, spesialmente e medionan di prensa. I esei no ta bon. Pasobra si bo skibi spañó manera ku abo ta haya bon, e ta fout. Bo skibi ingles manera ku bo ta haya bon, imaginá bo bo skibi aleman manera ku abo ta kere bo ta bin. No por. El papiamentu tampok. Bo mester skibié segun su reglanan. Bo mester skibié a base di loke ta korekto. Tur hende mester skirbi e palabra sera, den mesun manera no algun ta skirbi s-e-r-a i e otro s-e-r-a. Pa mi ta importante ta bo reglanan ta bon fihá i bo eksepshonnan ta bon fihá. Esei pa mi ta importante i ademas e ortografia mester kompleto, ke tur parti di ku ta ta ku tin di haber ku skirbimentu di e idioma mester keda fihá den e ortografia. Seso ta importante pa mi. Miho nos bisa esaki ta papiamento, ta pone asina tur hentes ki di asin, lubida emocion, lubida e complacencia, lubida pa si pasobra mester tene cuenta cu e persona, no, no, no, hala un liña y bisa esaki ta nos papiamento, asina ki e mester bira, nunca nos no ta yega na nada si nos sigui asina.